O, ħa nitlu' eżatt magħha, noqogħdu attenti, sintendi? Ordu morru f'lejn l-ewwel ħaġra hemmhekk, qed tidher hemmhekk ara. Dik, eħe, Dik dika hemmhekk ara.
hija satellita weħida Eżatt, weħeda, maqtugħa. weħeda, ma- eżatt. Mela din hija l-ħaġra ta' taħt it-torri. Din l-ewwel waħda li ħa naraw, l-iżgħar waħda eh, li fiha l-pjanti f'dil-viċinanza ta' Kemuna. Fiha l-veġitazzjoni fuqha. Issa, interessanti, Il-pjanti qegħdin fuq il-ġebla ta' fuq il-ħaġra, ġivi. Narom minna, Hemm xi speċi ta' limonju, si lavender, eh, x'aktarx wieħed minn dawk li huma endemiċi.
U fija wkoll eh, sissa skoprejna eh, tip ta' kamla fuqha u tip ta' bebbuxu. Sewa, il-kamla għadna ma identifikajniex tu species level. Jiġifieri, imma kull darba li żorni hija dawk l-unika ġis speċi terrestri li sibna.
L-istess pjanta li rajna l-ewwel ħa ssibha dominanti hawn ukoll, ix-xebk, jiġifieri.
Kemm bellezza, sabiħ ammens!
Mela ħa navviċinaw l-għar ta' bla saqaf li huwa dak li jifforma parti minn wied Scala Nova, wieħed mill-widien ta' Kemmuna. Issa Wied Scala Nova kien ħafna ikbar għax probabbli dal-gżejjer kollha, anke għandek il-Bejta tal-Fenek, il-Ħaġġa l-Kbira, Ħaġġa ż-Żgħira, kienu parti minn dal-wied. Però matul iż-żmien sintendi eh, ġi mkisser u li fadal ehm, tal-Wied Scala Nova li l-kumplament mill-għar isaqaf il-fuq. Eżatt.
Li biex niftiehmu, dawn il-ġrajja ffurmaw billi l-wied dejjem għaddej lil ma ħelu, jiekol minn hemmhekk, u l-baħar dejjem iħabbat minn barra, u ħoloq ix-xquq. Eżatt. U b'hekk ġew iżolati dawn il-gżejjer. Ħoloq katina ta' gżejjer. Katina ta' gżejjer, ħaġra kbira, ħaġra żgħira. kemm hu nett. Jiġifieri dawk kienu kollha parti minn kemm huna. Issa x'ġara? Il-fawna li kien hemm fuqhom ġiet maqbuda, ġiet iżolata. U ovvja l-kundizzjonijiet inbidlu fuqha minn saret ħarxa iktar u hekk. Allura dawn l-ispeċi li ssibhom kullimkien kellhom jaddattaw għal din il-bidla. Xi ġmiel!
Vera, eh? Sofja qatt ma rsaqt lejha u.
Mela, din ras il-fenek.
Eżatt.
Di hija waħda minn dawk il-gżejjer, sorry, peniżola, li turi kif xi darba kienu l-gżejjer l-oħra mgħaqqdin bħala wied ma' kemuna. Di l-unika waħda li ma nqatgħatx għalhekk hija peniżola. imma għandha l-istess għamla ta' gżejjer satelliti oħra li li ħa jiġu warajja issa. Sewwa, jiġifieri di xi darba, jekk ma nkomplux imbabsu aħna bil-mollijiet u hekk, xi darba tinqata' u tiġi gżira satellita bħall-bqija tal-oħrajn.
Li jmiss hija l-ħaġġa l-kbira, il-ħaġġa l-kbira ta' bejn il-kmiemen, Meta konna żgħar tajniha isem kemm hu Nettina. U mbagħad l-oħra semmejniha Roxette imma konna żgħar ma konniex nafu Konniex nafu l-ismijiet tagħhom. l-ismijiet propja. Ta' ta' tfal li kollna u U issa x'jisimha?
l-ħaġġa ta' bejn il-kmiemen. Ta' nisbaħ fil-verità.
U kemm- kemm u għandi Nettina. sem ieħor, Vera. però għandi sem ieħor il-ġebla mtaqba. Għax għandha biċċa, issa nistgħu naraw minn dal-angolu, għandha tieqa kbira.
Hawnhekk li eh, li hawn interessanti għaw eh, biodiversità pjuttost unika. L-annimali taw bħal imbidlu kemm xejn differenti mill-bqija ta' ta' kamuna u gżejjer oħra. Per eżempju, l-gremxula ta' hekk eh, għandha spots fuq dara, id-babar, jisa dal-mejxin. Sawa, Mans immens ma jibżgħux, litteralment, jiġifieri jimxu viċin tiegħek, denbhom ma jinqatax, jiġifieri ppubblikajnihom dawn l-istudji li denbhom ma jintużax bħal oħrajn, ma jitilquhx bil-biża'. U anke, anke l-ammont kbir ta' kamla il-bebbux t'hawnhekk li huwa bħal ta' kemuna però kiber iktar. jiġifieri, u kull gżira, jiġifieri bejn gżira u oħra kemm hawn, 20 metru hawnhekk, pereżempju dawn t'hawnhekk huma iktar veġetarjani. Allura żaqqhom kiber, dak li ngħidulu phenotypic plasticity, biex jaħarqu l-qda. Il-gżira maġenba l-oħra hum iktar karnivori, jixxemxu, jinżlu ħdejn il-baħar jaqbdu il-gambli tax-xatt, dak li ngħidulhom sea slaters, il-Lygia italica, jiġifieri bejn għoxrin metru u waħda evolvew veġetarjani kważi u l-oħra saru sajjieda. Ara x'meravilja u xi priegju dawn il-gżejjer.
Ma anke pjanti jvarjaw hawnhekk. Infatti, pereżempju, il-leblieb tal-irdum Fuq Kamuna ma ma sibx din naħa, issa kemm hawn bot li 40 metru. U mbagħad hawnhekk sibt popolazzjoni ġmiel anke fuq Kamunet. Ġifieri l-eblib tal-irdum li jista' kapaċi jikber fuq Kamuna ma jistax jikber, forsi minħabba l-fnik. Ma hawnhekk persi ma hawnx fnik, mimli ehm, Leblib tal-irdum. L-izolazzjoni tagħmel differenza kbira. Mela u hekk għar, ngħidu l għar ir-ramel. Għar żgħir ħafna u faċli għaw ma tindunax bih. U kemm il-darba żorni ħun donajna li tip ta' amfipodi li sibhom f'ċertu bajiet u hekk ma nassoċjawhomx mal-erin, hawnhekk imkien ma sibnihom f'Kremona. F'dan l-għar partikolari hemm popolazzjoni żgħira u anke jgħixu fid-dlam. U dawn ta' min intuhom attenzjoni għax pereżempju bħal għar Ħarq Ħamiem konna sibna speċi ġdida għal Malta. U dawn il-popolazzjonijiet żgħar jindikaw relika ta' popolazzjonijiet antiki, jiġifieri, u anke huma bioindicators ħafna drabi kemm huwa ħelt il-baħar.

Wara kemunett, l-ewwel kemunett il-kbira, mbagħad il-ħaġra l-kbira, mbagħad il-ħaġra żgħira. Żgħira imma sinjura fil-biodiversità, żgħira immens. U kollox jiġifieri, ara kemm hi prezzjuża, kollox għandek tużżana hekk, tlieta hekk, tużżana hekk, anke gremxu gremxu qatt ma rajna iktar, il-massimu f'sajf kien xi 15-il waħda. Immaġina Litteralment għandek aquarium kbir.
Il-ħaġra ż-żgħira qtajnieha li ngħumu sakemm unett Ħa mmorru nosservaw id-differenzi fil-bijodiversità li hemm fuq dawn il-gżejjer. Cremonet hija pjuttost ġganta kkomparata mal-gżejjer l-oħra sewwa. Dil-biċċa din mhix gżira għaliha, din hija l-peniżola ta' Cremonet, jiġifieri parti minn Cremonet. Cremonet sinjura fil-bijodiversità, konna ddokumentajna 'l fuq minn 80 speċi ta' pjanta. Fl-opinjoni tiegħi għandha l-isbaħ Gremxula, jiġifieri Gremxula ta' di, kważi aqqas nossoċjaha mal-Gremxul tal-bqija tal-arċipelagu. U għandha karattru ħelu, dil-Gremxula hija wkoll esposta ħafna għan-nies. Hemmhekk hemm bajja fejn imorru ħafna turisti u mas-sitta ta' filgħodu l-Gremxula tkun qed tistenna l-ġelati. Hawnhekk ibejjet il-meril, ibejjet il-ħamim salvaġġ, jiġifieri tal-bejt u anke l-bilbla magħrufa li tbejjet ukoll fuq kemm hu nett. U m'ilux iddokumentajna wkoll iċ-ċukar, speċi ta' ta' għasfur introdott li ibejjet ukoll fuq dil-gżira. Sibna speċi ġdida, mhux jien insomma, Arnold, fuq kemm hu nett li qatt ma ra bħalha qabel u għandna bżonn nanalizzawha. Eżatt.

bil-piġa.
U kien hemm il-parteċipazzjoni ta' tfal din is-sena wkoll hux. Ukoll daħħalna fjorata ta' tfal ukoll. L-ewwel bdejna nagħmlu l-korsis kif qed jagħmlu jagħmlu l-fjuri u l-infjorati kif issir.